one of her songs that I'm always playing, and that's her Agatha Murudzwa. Welcome to the Tongo Tariro. Thank you, Tari. For the first time in yes, how many years? I don't know. Mm. Some are just loving your music, and you've never met them, and you. no tinoda kutenda mwari chimwe nechimwe chine nguva chimwe nechimwe chine nguva yacho exactly so who is Agadza murudzwa arambonzi agadza murudzwa uyu ndiyani? Eish, ndini um, agatha murudzwa mwanasikana wekutanga mumhuri yakanga iine vanasikana vatatu nevanakomana vatatu asi nekuda kwenguva namwari tasara tiri vashanu vasikana vaviri nevakomana vatatu ah, vabereki zvakare hapasina mm. so ndakabarirwa kunozi kuold mutare mm. ah, tiri samanyika hondo payakapisa stereki pepe unoziva sei ndakabarwa mugore hondo payaipisa mhm. so ndakabva ndazonokura nambuya nasekuru nekuti zvinonzi eventually sekuru vakabva varetire mhm. ndobva vakunogariswa kumusha mm. saka gore ravanga vakuprepayer kuti tauda unogara kumusha zvanzi tipei mwana because maparents anga ari kuno anzi atipei mwana tinini tikuurererei plus wo mai vanenge vanga vaita gore mwana gore mwana mm -hmm. so tichitipei uyu uyu kuti viwo uchione so ndo magariro andakaita nambuya nasekuru kusvika ndaam grade five takagara gore one kumufacos mm. but azoenda kumusha kwamukahanana mm -hmm. kwaane osborn dam izvozvi so ndobva ndazonojoina vabereki vangu ah, nemamwe masiblings ah, ndaamugrade six mm -hmm. kudanga mvura kwamutare from there mm -hmm. secondary from there life happened and when life happened zvinokuita kuti iwewo wacho unyatsozvipositiona mm. uh, life ikasaitika ka chimwe yeah. chinhu chandadzidza so far life ikasaitika mm. unoramba uri relaxed yes. unoramba uri that spoiled bread yeah. unonge uchinyangadza vamwe mm. saka life ikaitika ka yes. unozvitsvagira kuti nzvimbo yangu ndeibaba haiwa haa panapa ndopandiri and mm. also ukama namwari mm. uh, wakabuildika waka from all those experiences uh, then tichizowanikwa aiwa ngatimbodzokerai tisati tatombowanikwa eh. tikakunanya kunzwa kuti mm -hmm. Zvemusic zvakatanga papi? Zvemusic zvakatanga ndichitori kwaMukahanana chaiko. Mm -hmm. There was this teacher then vainzi Miss Chigonero. Yes. Iko zvinezvi vakunzi Mai Mfundisi Mukwindidza. Uh, ticha ivavo vaifarira music vaigona kuimba mm. so vaitidzidzisa tumakorasi then wo nekungoto maybe vaindifarirawo vakazozozvitaura mai manje apa ilast ndofoto weeks ago vakatozozvitaura kuti ndaikuda zvisingaiti ah. vachingonditi agatha imba tanga wondidzidzisa and ndasinganonokewo kubata mhm. ndiri im sure kumagrade one grade two ndichiri kuremember ndini ndaitanga mm, national anthem tichiri kuimba ishe kombore paassembly ndaitomova from wamwe wamwe ndoenda papodium Podium, ndotodini eh. ndoto so izvozvo zvaka- zvakandi- zvakabuilda confidence and zvakaku- zvakaita kuti ndikurumbidze kuziva ndikurumbidze kuzvipozishena eh, kuti ndine chipo ichi handina kuzomboregera kuimba ndichizoenda kudanga mvura primary ndakanga ndiri mukwaya Padangamvura high I remember those days tiine zvima uniform zvataisekwa mm. tichisvika kuma competitions you know ma competitions ekuchikoro taisekwa zvisingaiti but kana tava pa stage taidambura vese makurova music taitonyara kudzipfeka uniform dzedu taingodzipfeka takutongoenda pa stage uh -huh. ende kunochema kuna headmas tichinjira zvapfeka izvozvo i remember rimwe gore ratakauya kust peters uh, highfield mm. haa ah, vaiimbawo madays ivayo ndobva tapinda ta, ta muhou ivo vakabva vanhonga bhaloti ranga riri pamberi pedu mm. ubvotanga chaizvo zvekuti chike apa tauya kuharareka ndozve zvekutishikidzira zvekudini zvekudini tikati hatisati tapfeka mamided eh. mirai mutone and then i remember very well again kuti nina was, uh, i was the best auto uh, ndaito pane chitsotsi chaiitwa natichavedio music may he so continue to rest in peace mrnevatiwa mm. vaiziva kuti auto yangu was one of the most powerful autos mm, mm. saka vaitoredusa kuauto vachiziva kuti agatha anogona kuimba maauto e1 5 wow. saka rich, let's reduce the auto mm. towanza kusoprano soprano yoita rich mm. saka pakuimba pepe imi mune muchitongofunga kuti vanhu vakabhalanza auto i10 soprano i10 yet mm. auto pane kana kuti 7 three wekuout awa mm. masoprano kuti soprano ibude yakaita sei so pese paizomakwa so, taitomakwa tichiva tichitoziva kuti soprano ipadanga mvura hayi hamuitanki mm. mm. auti ipadanga mvura hayi hamuitanki so izvo zvezvo ndo zvimwe zvezvinhu tari zvakaita kuti ndi ndinyatsova comfortable mm. mumusic kuti hayi ne ndichipo nacho then from there vatazoenda kukwaya mm -hmm. chakazoita kuti ndizotange kurekodha tiri kukwaya kwakanzi tira kuita project yekurekodha saka tiri kuda masongs mm -hmm. ah vanobva kuti toita mahimwe here vanobva kuti ah mahimwe haazonatsi kuitana mm. anonetsa ane makona kona then guess what i did uh, rearrangement yemacoras about four ini ndisandarekodha ini mm. emkwaya then vatatouya kuharare yanga yedufunga yanga ya second time kuharare nemusic mm. vatatouya kuharare kumasasa vatatorekodha tamubhazi kudzokera ndipo ndakati ah masongwa aya zvatobuda bos unenge uchityaka mm, kutamba mm. mumba tichasvika mumaproducer zvichanzi hai haite hai haite masongo ese aya aya andaita rearrange atorekodwa ende ari kutonakidza sepaya yekuchikoro sepaya yekuchechi yekuchechi kandiri kadiki ka kwaya you know kune kune mazeremende ka kwaya mm. ah ndopandakatanga kutozviti ah mwari chindipeiwo masong angu ini ndozvigona zvinhu izvi zvinhu izvi ndozvigona izvi then mm. haana kuzonotombononoka ndopandakazotanga kurekodha your favorite track anondinyara indeed Aha. and that's indeed my, my, my favorite song mm -hmm. and my colleagues at radio zimbabwe i gave them a hard time when i wanted to get that, that, that song because i can't find it anyway uh, uh, join us after the break as we continue

nekudya kutsvene nekudya kutsvene ah. that melodious voice indeed that's a agatha murudzwa mm -hmm. so when did you then start to record as an individual as an individual apa yanga ya 2003 Muna November patakasnika namainini vangu. Kusnika kubva kumba here? Kutotiza kumba. Imagine kuti vanhu vanosnika because ndaka ndakamentowa neku nekukochwa na the late Fanyana Dube. Oh, so wow. ndaitosnika fanyana dube ai- airidza kamumabhawa so when I, when i look back at tari ndinochema ndinochema kuti mwari machengetera vakandiita i could sneak nandina vamwe sekuru vangu so may he so also continue to rest in peace that sekufura ndapedza kubika manje sekufura takuenda kuchirao kamwe zvozorit tobva tangoti hwere tobuda sekufura ondiperekedza taifamba kuchiwa kamwe from pamba pedu mm. dzadziri almost ndingangoti three kilometers apa ari manheru manheru todonoona fanyana dhube achiridza ende fanyana dhube akanga atoramba kuti aa ah, ah, bosi ndaida kuridza ndaida kuti ndasingadi kuita gospel mm. ndaida kuita jazz okay. saka fanyana airesista kuti no you are a christian plus yeah. you are a lady plus your voice is very good mm. you can't do jazz exactly. ita gospel yeah. ndoti handigoni kunyora masong anzi ma iwe ogoni kunyora masong egospel Yeah. Alright, kana usingagona kunyora I will, I will teach you how to write masongs. Aya wanyora sei? Yeah. The way yaungonyora aya is the same way yaunonyora chi. So taibuda toenda tonoita to 30 minutes zedu tichiona achiridza fanya na Dube mm. kusvikira um, azoona kuti eh, ende dai make sure kuti aone kuti ndauya kushoko kwako. Kusvikira azoti no uya kumba mm -hmm. then takazoenda kumba ndovazondi vatazowirirana vandateerera zveshuwa aiwa hazviite ndikati aiwa but ka hazvirevi kuti kusaimba jesus hansisari mm. mukristu zvikanzi no ita gospel iyoyo then ndovatatoita baba vanga vasingadi that's why taisinika saka mainini vangu vazoudzwa manje nafanyana kuti a ah, mwana wenyu ka shuwa ngaarekodhi mm. can you assist ye zvanzi haa no no problem eh. ndiudzei zvinoda marii tiende kunorekodha ndobva tatorongerwa pepe takatosnika ndakangoti tikuenda kwamainini hatisi kutaura kuti kuve neitei for two days anzi o oh, a ah, zvakanaka vatatoenda kwautomuka takabva nafour kwamutari netimu yese vatauya takarekodha that album tari in one day around 5 pm tata kutodriver kudzoka ndorine masongs api anondinyara oh ndopane anondinyara ah. eh, ndorine anondinyara but atodriver kudzoka right pasina one week email yauya tapedza kubva kugrama tapedza tagadzira macastets amakasiya mabhadhara saka tiri takuda address mainini wakati du address aa ah, ah, usaise kumba kwangu ndozonetseka kusuma ngatiise kuofisi kwababako mm. eh. cardbox bharawa rakanzi grama grama grama ah, ivo havanombofunga kuvhura kuti chii ka eh. nobva vangotakura bva vangoisa mumota pazvatouya kumba mama waizviziva kati mama cardbox remakasezereraseti rauya zvikanzi hazvinetsi Vakomana anga vatakura vatakura vatavhura vatangoti makasita warara pamubhedha dara aita system kuti akauya ombotenderera yadhi yake achiita fodya eh. paakazoona manje kuti makaseti aone ah, pane picture wangu ah, saka mani takurisa makaseti zvakaitwa rini izvi eh. Ah mai Eva watofanira kuseka kasi bvunza mukadzi wako kuziva ndiye aita zvese. Ah foni kuna mainini wangu. Ah kondo zvangu utotiita vanhu vanotoura munhu unotouraiwa. Unoto- eh. Zvikanzi maiona iri sei surprise mom kuti tori kuto tatova muroad kuya Kuya ikoko. ikoko. We can't wait. Ende tiri pakati pekudaro. totonzwa paredio anoti nyaya iri kutoira zvakabva zvanyaradza mitauro yeswas proud he became my number one supporter in, in every way avaikwanisa oh, muri kuda chii mari handina rega ndimbotaura nemurungu wangu everything and even kusvika pakuto yi aitozosekwa nana jo mafema then mm. zvikanzi mm. mdhara wako is over protective my god waibva wakonda aitwa vese chengetai mwana wangu uri kuenda kuharare unei mwana wangu uri kuenda and then we never stopped wow. we never stopped though hazvo zvazvisati zvakunyatsa kuunza mareturns mm. but we never stopped wow. and eh, ndinongoti hangu mwari ai nguva hayo yakakwana yes. but zvaidawo kuti vazovatore namba vatengerwa mabhoriyo mairi matano exactly tinongotenda mwari mm. zviripo yeah that's, that's the, mm. how we started how you started mm. and how has it been going for, for, for you as a female gospel musician? Eh, it hasn't been rosy yeah. and it's still not rosy mm. but uh, ndozvandambotaura bebe kuti tari pamwe pacho ndikatarisa mumashure kana ndikafara maziso angu tinongoona misodzi yako yamwiri mm. kuti mwari eh, pamwe pacho we, we, we underrate nyasha yeah. nerudo rwamwari sure. we underrate his power uzvinonga kutarisa kwawakabva uh, as, a, as a female uh, artist in a male dominated industry or even ministry yeah. uh, haa hazvisi nyore mm. and eh, ndomunamato wangu kuti mwari gore ramunondipa mari ndichongofamba ndichiscouta ndichingoona mm. the girl child ari talented yes. ndongomuti huye murekodi huye muda mm. zvakati mm. ndichingovaitira because haa yeah. pakaipa mm. um, kubva finances kubva kuti uwane even support uh, unotofanira utomboti uite tumwe tunhu mm. like taitaura recently kuti sure honestly ini name gospel artist sure ndingaite scandal here kuti zvinzi ndi trend exactly and then that's how desperate mm, we have people, become yeah. yeah that's how desperate we have become but i was always i, I always say uh, kuna mwari but tine time dzatinombogarisana court kuti haa inini chipo ichi anombochitenga pe mm. ndimi makandipa exactly. ende kuti ndisvike apa ndimi yes. so this am not going to do yeah. saka imimi mwari kana muri kunditi nini ndisa i am in the world and, and im not of the world yeah ndiri kuedza nepandokwanisa mm. kurarama the, uh, the righteous way yes. the godly way haiwa yeah. muri mukuru pane zvese izvi make yeah. way for me yeah. chinhu chandakaonawo kuti vashoma tari mm. vanokwanisa kuti vazviite yeah. kana kuti vanokwanisa kuva nepatience surprisingly ina ndiri munhu asina patience mm. handina mm. but when it comes to my calling yeah. i'm very patient, patient. and yeah. i'm very relaxed yeah. no matter kuti vanhu vanoti chii kana kuti zvinonzi chii how mm. i present myself how i do my things i'm very patient yeah. with god mm. but when it comes to say

nekutrusta muna mwari mm. so album the same one masongs ese aripo kana tamasanganisa anopindana pindana mm. saka kana tamasanganisa itongori mharidzo pachezvayo mm. and coming to this song eloy eloy it's an outcry uh, munhu ari uh, kutaurirana uh, nababa wake mm. kuti Makati imimi muri mufudzi wangu and kana muri mufudzi wangu hapana chandinofanira kushaya mm, mm. Eh, kunyange ndikafamba mumupata handifaniri kutya but iko zvino izvi ndane kakutya yeah. mandisiya here mm -hmm. sei zvakuita kunge musipo mwari sei zvakuita kunge musingandinzwi pandonamata mm -hmm am i not righteous yes. pamwe zvitadzo zvangu mm. but still kana zvine zvitadzo zvangu makanditi mimi uya wakadaro saka hamuna kundichenesa here pane mm. zvakasara here mm-hmm. so uh, in a nutshell thats eloy mm. ah, mwana ari kubvunza baba vake kuti handichazvionerwi ah, mushe and ihave mm. seen that thing um, happening even tinozviitwa nevana vedu eh, even vana baba vedu taivaitirawo kuti ah, but baba apa mandinyanyira but baba apa mazodai so it was after ndaona ndazvitarisa inini mm. ndatarisa nevavakandikomberedza va, even vari kure kuti machechi ari kuzara every sunday every saturday makomo vanhu vari kukwira mm. vanhu vari kuedza nepavanokwanisa kuchengetedza utsvene hwamwari so where are we missing the mark because munhu wese seems haasi kuwana enough of what they should have yeah. so where are we missing the yeah. mark so, mm. so that's the song eloy and again tichitora vanhu vakachema kuna mwari vachiti eloy it was mm. jesus mm. and then um, mm, job job akati ndikutoziva kuti muri kutondiona yes. namwese mm. hapana nguva yamusingandioni inini exactly. asi makatondinyararira mm. henyu so mwari after wamuti eloy Jesu paakati Eloi Eloi lama sabakatani yeah. he showed up yeah. and Job adaro kuti Mwari imi ndinotozviziva kuti muri kuita sei muri kundiona mm. God showed up saka tingori neevidence yekuti vese vakati Eloi yes. amuna kuvanyararira mm. so it's an outcry yes. mm. is an mm-hmm. outcome ende totenda mwari kuti this album ragashirwa ra riri ku vanhu vari ku vari ku vari kurifarira uh-huh. vakari embracer ende ndoda kuvakumbira ruregero eh. nebreak break yakamboitika tanga tatoshaya kuti munhu hachiriko here chii changa chichiitika ipapa tiri kuona maresponses evanhu vakamboripiko hmm. what was happening ipapo kunetsa here kuti aya vana soko musanetse vakadzi vedu we eh? what was happening uh, the transition tari mm. hence zvakabva zvadaira mibvunzo yekuti musikana akapinda muindustry hmm. paanoroorwa anoita seanonyarara vamwe hatizotovanzwa the transition yakatongozviomerawo pachezvayo mm. wesi inini ndakanoroorwa ndichibva ndasvika noita mai overseer yeah kutojamba kuita mai mufundisi kunosvika kunoita mai overseer kunofudza vana mai mufundisi oh. and eh, apa uri uda kuita muroora uri udaita mudzimai uri udaita mai overseer uri udaita futi mai mufundisi tatina assembly again again wo unewo mapersonal ako uri kusunu ndonguva yekusununguka kai kuzvarawana uchiita uchita saka unotonongora kuti pane chinosafa chete because hazvo asingazoiti kuti mm. nditi ndiri kusiya vana chamboenda kustudio mm. ndiri kusiya vana chamboenda kushow mm. but totenda mwari kuti eh, through it all taingorekodha edu but at a low scaleehe vatotenda mwari kuti hayo zviye zvayo ha vana vataa tichirera vakukura ah. ukaonawo mwana akugona kuzvigezesa ega achitotaura kuti aiwa hembe dzandisuda nduda idi ha tayarutsa so we are now we are now back mm-hmm. so what would you say are the major challenges that um, women uh, particularly who are into gospel music kuti machallenges ma, ma avanotarisana nawo muindustry imomu financial challenges mm. and relationships yeah ndo zvinhu relationships be it professional oh, ndafunga kuti dzemjolo dzemjolo no because it's very hard for me imagine mm. if you were a male yeah. and uh, eh, tiri kuti the talk with tari mm. and ndichingokufonereka ndokumbirawo kuya kushow eh. ndokumbirawo kuya kushow mm. and handina mari yeah. so kuti uzoguma wandiri ah, kamunhu kanoshupa kano eh. so tiri so vulnerable ya tiri so vulnerable and indozimwe zimwe zichallenges hombe hombe nekuti mm -hmm. unoona munhu achikusekerera asi behind the smile pane zvaari kutoda pane zvaari kuda mm. saka ukatadza kuona unopedzisira wawira mm. and once wangowira chimwe chinhu chandakaona tari once wawira ini zvinoita kunge zvine zviri spiritual mm. uchatogona kubudamo because iwe wautongofunga iwe kuti mwari vanokurirwa simba nezvandiri kuita izvi yeah. ndikasatodaiwo haazvidi hazvibudi the only advice andingapa ndeyekuti zvoni it has to be more of god and less of us wow. then you are, you are done mm. more of god yes zvinhu zvamwari ka pamwe pacho hazviiti chop chop yes zvinoda ana mariya vakangoti mm. vachitori mhandara bva vatowingwa nazvo but tina ana sara mm. vakasvika pakubhenda misana mm. vachibva mm. wazoita wahowana handiti yeah. so zvinhu zvamwari mwari you can never start exactly. so kungoti itai exactly. and ndogara hangu ndiri mupresence yenyu mm. ndo ndo ndo the best advice yandokwanisa kupa kupa mm. yeah mm. uh, well that's uh, agatha murudzwa there uh, we will end the show with uh, eloy again eloy eloy